ס'האלט מען דף ח ח עמוד א', אמר רב אחר בר אבא לא יעד לי הי' אבנוי וחתנוי, א שיינע פאר שורות אריין, בערך א דריטל עמוד אריין, לאמיר לערנען לעיל נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רבי חנא זכרי' עליו השלום, די מאן די ספאנסער, בזכות לרפואת רבי משה בן חיה מרים מעכער, און בזכות יוסף בן חיה רעכל, גאלדע ניחא ביי שיחיו ודריווקא, להצלחה בכל ענינים. סאו אונז האמיר נעכטן געלערנט סיי אבות און זייערע קינדער, די פעטער און א נעפיו, די ברודערס, די פירסט קאזינס, די בן דודים, די בן, די שטיף זון, די אלע מענטשן זענען פסול להיד. נישט נאר די קרובים פון די טאטע זייט, נאר אפילו די קרובים פון די מאמע זייט, סיי ביי דיני ממונות, סיי ביי דיני נפשות. נאו, דזשאסט צו מאכן אביסל גרינגער די סוגיא, לאמיר זאגן אז אזוי ווי ס'איז דא ביי דיני טומאה, איז דא א אב הטומאה, נאכדעם איז דא א ראשון, ס'איז דא א שני, ס'איז דא א שלישי, אזוי אויך להבדיל בין הטועה לטמא, בין הטמא לטועה, נאך די טאטע איז דא צוויי ברידערס, וואס די צוויי צווישן זיך ווי גאנע קאל ראשון בראשון, ווייל זיי זענען די פירסט לעוועל נאך די טאטע, נאכדעם איז דא די קינדער פון די ברידערס. אין ענגליש וואלט מען גערופן די פירסט קאזינס, זיי זענען שני בשני, די פאלאואינג דזשענערעישאן, די סעקאנד קאזינס, זענען שלישי בשלישי. פריטי סימפל. נאו, אויב איינער פון די סעקאנד קאזינס גייט איידער זאגן אויף א פירסט קאזין, וואן דזשענערעישאן אפ, גייט ער זיין א שלישי המעיד בשני. רייט? איף איטס די טירד דזשענערעישאן וואס זאגט איידעס פאר די צווייטע דזשענערעישאן, גייט מען עס רופן א שלישי וואס זאגט איידעס אויף די צווייטע לעוועל. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב אחי, אמר רב, אחי אבי, מיין טאטע'ס ברודער, מיין פעטער, אין אדער ווארדס, לא יעיד לי, זאל נישט עדות זאגן נישט פאר מיר, ווער זאל נישט עדות זאגן? הי, דער פעטער, ובנו וחתנו, פשוט גיימער לערנען אז ס'מיינט זיין זון אדער זיין איידעם מיינע פירסט קאזינס, און די זעלבע זאך אף אני לא אעיד לו, איך גיי אויך נישט עדות זאגן פאר אים, פאר מיין פעטער. ווער? נישט נאר איך אליינס, נאר אני, ובני, מיין זון, וחתני גייען אויך נישט קענען עדות זאגן. סאו רב איז מחדש, די זון פון די זון'ס ברודער, די זון פון די, יא, און זיין איידעם, זענען אלע פסול עדות צו זאגן פאר די פעטער, די עלטער פעטער. דאס איז א זאך וואס שטייט נישט בפירוש אין די משנה. אין אדער ווארדס, ס'איז אסור פאר א מענטש עדות צו זאגן פאר זיין עלטער פעטער, בכל אופן, רייט? עס איז נישט נישט נאר פאר די פעטער אליינס נאר אפילו פאר די עלטער פעטער איז אויכעט אסור. עס גייט גיין ביידע וועגן. אלעס וואס גייט, כמעט אלעס, חוץ פאר מען זאגט אנדערש, גייט עס ביידע וועגן. סאו בדרך אגב, אויף אידיש, וויאזוי רופט מען פירסט קאזינס? א שוועסטער, ניין, א נעפיו איז א פארנעם, א שוועסטער קינד. נאו, בעצם איז נאר נוגע ביי א שוועסטער קינד, וואס איז מיט א ברודער'ס קינד? נאך א שווער? א שוועסטער קינד איז א נעפיו, נישט קיין פירסט קאזין. נאר באמת איז א טעות אין די לשון, אויף אידיש רופט מען סיבלינגס געשוויסטער, סאו ממילא פירסט קאזינס זענען געשוויסטער קינדער, מרוב טרדות הזמן און די אלע צרות במשך היארן איז געווארן אביסלע טעותים אין די לשון און ס'איז געווארן אין שארט שוועסטער קינדער. נאר עס אינטערסאנט מען לערנט דא די כללים פון אידיש אביסל, וואס איז פשט פון די ווארט אייבערשטער? עס פרעגן ארץ ישראלדיגער, ער טוט זאגן אונז אלץ לכבוד די אייבערשטער זאגט ער אני מבין כבר מה זה לכבוד, כ'ווייס שוין אלעס אבער מה זה אייבערשטער? ווי קומט די ווארט אייבערשטער? סאו באמת די די עצם די שורש פון די ווארט קומט פון אויבערשטער, פון אויבן, יא מפי עליון, דער פון אויבן, נאר אויף די רוסישע העברה און די ליטווישע העברה ווערט א חולם צו א סעגויל, לעבאוויטש, יא, ווערט עס א אייבערשטער. להוציא מלבם, ווייל אונז זיי זאגן מיט א סגל דארפן אונז זאגן מיט א צייריי, איז עס געווארן אייבערשטער, מען טשעינדזשט עס פון א סגל צו א צייריי. מען זאגט אז מען האט אמאל געפרעגט די קלויזענבורגער רב, זכרונו לברכה, למעשה, בארם ליין, די אייבערשטער האט געזאגט אנכי ולא יהיה לך, אנכי, ס'זאל נישט זיין קיין עשרת הדברות, וועלכע הברה האט ער עס געזאגט? די חסידישע הברה אדער די תימן'ע הברה? בארם ליין, ס'איז דאך נאר געווען איין, וואס האט ער געזאגט? האט ער געזאגט אז ס'שטייט אין גמרא שבת פ' ח עמוד ב', מען רעדט דארטן וועגן מתן תורה, אויפן פסוק המבשרות צבא רב זאגט ער אז יעדע דיבור, זאגט די גמרא, יעדע דיבור וואס איז ארויס פון די אייבערשטער איז צוטיילט געווארן אויף זיבעציג לשונות. זאגט דער קלויזענבורג רב, אויב האט די אייבערשטער די כח צו נעמען איין ווארט און עס מפרש זיין אויף זיבעציג לשונות, he'll figure out a way, יו קען רעסט אשורד אז דער לשון קודש האט זיך אויך צוטיילט לכמה הברות, דער חסיד האט געהערט זיין אנכי אזוי ווי ער דארף עס הערן, דער טיימען האט עס געהערט אזוי ווי ער דארף עס הערן. אבער זאגט די גמרא והמאי, פארוואס זענען די זון און די איידעמע פון די ברודער פון דער זונ'ס ברודער אסור עדות צו זאגן פאר דער פעטער? לכאורה הוה ליה שלישי בראשון, בעיסד אויף די כללים וואס אונז האבן פריער געזאגט, ס'איז א דריטע דזשענערעישאן וואס זאגט עדות פאר א ערשטע דזשענערעישאן, דער טאטע מיט די ברודער, די פעטער, זענען ראשון בראשון. די זון כלפי זיין טאטע כלפי זיין פעטער איז א שני בראשון. זיין זון אדער זיין איידעם מיט דער פעטער, דער עלטער פעטער, איז א שלישי בראשון. ואנן, אונז האבן געלערנט, שני בשני, די זון פון א ברודער צו א זון פון א אנדערע ברודער, דאס הייסט א פירסט קאזין, תנן, שטייט טאקע אין די משנה אז ס'איז פסול. שני בראשון, די ברודער'ס זון צו די טאטע'ס ברודער, תנן, שטייט אויך אין די משנה אז ס'איז פסול. אבער שלישי בראשון, די זון פון א זון צו די ברודער פון די טאטע'ס זון, לא תנן, שטייט נישט אין די משנה אז ס'איז פסול. זאגט די גמרא מאי חתונה ווייסט וואס שטייט וואס מיינט די ווארט די דעפינישן פון די ווארט חתונה די קטנים בן מסניתן ס'שטייט אין די משנה הי' ובנו' ואחסנו' ס'מיינט חתן בנו די איידעם פון די זון פון די ברודער פון די טאטע נישט אזוי ווי מ'האט פארשאנען ביז יעצט אז ס'איז די איידעם פון די ברודער פון די טאטע קומט אויס די משנה פסל'ט די איידעם פון די זון פון די טאטע'ס ברודער וואס ער איז א שלישי עדות צו זאגן צו די זון פון א אנדערע ברודער, דאס הייסט א שלישי בשני, אויב א שלישי בשני איז פסול איז זיכער אז א שלישי בראשון פאר די עלטער פעטער גייט זיכער זיין פסול, סאו ביז יעצט האט מען פארשטאנען די משנה אז ברודער זענען פסול א עדות צו זאגן, אזוי אויך א נעפיו פאר א פעטער איז אויך פסול, און אויך א פירסט קאזין. יעצט אז מען זאגט אז די חתניים, די חתנו וואס שטייט אין די משנה, איז נאך א דזשענערעישאן, קומט אויס אין די משנה שטייט אז אפילו פירסט קאזין וואנס רימאווד, וואס הייסט א שלישי בשני, אדער א נעפיו צו א עלטער פעטער וואס הייסט א שלישי בראשון גייט אויך זיין פסול? א ליגעל אדאפשען איז אויך פסול? ליגעל אדאפשען לכאורה נישט. כ'מיין אז נישט. כ'רייד נישט אין סעקולער לאו. פליז פרעס מיוט איף יו דאנט מיינד, באט כ'מיין אז מ'האט געזען אין די גמרא אז ס'דא סערטען לעוועלס פון קירבה דעט טריגער די פסילות אבער די פסלות אבער נישט כ'מיין אז ליגעל אדאפשען האט נישט און תורה'דיגע הלכה האט עס נישט קיין שום די מ'גייט האבן וועגן א שטיף קינד גיימער האבן חרגוי וואס איז א שטיף קינד דאס איז די ווייב'ס קינד א ווייב'ס קינד. קארעקט, מ'גייט ווייטער היינט רעדן וועגן דעם אויך, אבער זי איז א ווייב'ס קינד איז א דיפרענט לעוועל, חרגוי איז נישט קיין אדאפט, די זעלבע זאך פארקערט, אבער נישט א אדאפטעד קינד וואס האט נישט קיין שייכות צו די מערידזש בכלל. האלא, דער רבי האט שוין געזאגט פרעג מיך נישט פון א צווייטע מסכתא, גייסטו מיך פרעגן אויף א צווייטע מסכתא? יבמות פון אלע מסכתות? איך ווייס דא פון א צרה פון א חבר, איי דאנט קנאו, פרעג מיר נישט אריין. פרעגט די גמרא, ולסנה בן בנוי, אויב ס'איז אמת אז די ווארט חתנו מיינט די נעקסט דזשענערעישאן, אז אין די ר ר ווערטער חתנו איז מען מרמז די נעקסט דזשענערעישאן, די טריד דזשענערעישאן, וואס איז די סימפלעסט טריד דזשענערעישאן? א טאטע, א זון, און א זון פון די זון, א אייניקל. פארוואס גייסטו סאדענלי צו די איידעם פון די זון, טו מעיק איט קאמפליקעיטעד, ארויסצוברענגן די דריטע דזשענערעישאן? זאגט די גמרא, מילכיג. גיי גלייך צו די זון זון. וויטש איז די סימ. זאגט די גמרא מילתא אגב אורחא זייער ענליך צו וואס רב שיע דיין מצא וויל דא מחדש זיין, מילתא אגב אורחא כמשמע לן די משנה לערנט אונז א חידוש, די בעל כאשתו די דין פון א מאן אפילו ער איז א איידעם איז איקוואל צו די ווייב, די זעלבע שייכות וואס איז דא צווישן די פרוי צו אירע קרובים האט איר מאן צו אירע קרובים. נישט צו זיינע קרויבן, צו אירע קרויבן, די נולי דזשוינט פעמילי מעמבער האט די זעלבע לעוועל סטאטוס אזוי ווי דער וואס האט אים אריינגעברענגט אין די פעמילי טרו מערידזש. פרעגט מראה להדא תנא רב חייא, רב חייא האט געלערנט אין א ברייתא אז שמש שמונה אבות, דא אכט אבות וואס פסל'ן פאר איידערס, שהן, זיי אליינס מיט זייערע קינדער, זייערע זין, און די איידעמער, איז עשרים וארבעה, די אכט אבות, די אכט זין און די אכט איידעמער. הנה, טאמער דו זאגסט ס'גייט נאך א דזשענערעישאן, תלותן ותרתן הוה, לכאורה איז שוין רבין פירטי טו, די צוויי און דרײַסיק, ווייל האסט צוגעלייגט נאך אכט, די אייניקלעך, די נעקסט דזשענערעישאן, האסט צוגעלייגט נאך א דזשענערעישאן, קומט אויס ס'איז צוויי און דרײַסיק, נישט פֿיר און צוואַנציק. אלא זאגט די גמרא לעולם ווען מ'זאגט הי' בניה חתנאי פליז פרעס מיוט, מיינט חתנאי ממש די איידעם פון די ברודער פון די טאטע, נישט די איידעם פון די זון פון די ברודער פון די טאטע.

די נעפיו טרו מערידזש איידעס זאגן איווען דאו ער איז א קאנסידערט א טירד דזשענערעישאן ווייל ער איז אריין געקומען דורך מערידזש ווייל די בת דודו די טאכטער פון די פעטער איז א סעקאנד דזשענערעישאן איר מאן האט מען יעצט געזאגט איז קאנסידערט די נעקסט דזשענערעישאן א שלישי ממילא איז די זון'ס זון וואס איז זיכער א שלישי גייט אויך זיין פסול פאר די עלטער פעטער. קען נישט איידער זאגן פאר די עלטער פאר די זיידע זיכער נישט. נישט קיין חילוק. קענסט נישט קענסט נישט איידער זאגן א טירד דזשענערעישן גייט נאכאלץ בעיסד ווי מען האלט יעצט קומט אויס ווי מען האלט ווען מען האלט יעצט רב לערנט זיין לימוד אז א דריטע אינטו די סעקאנד דזשענערעישן און זיכער די דריטע דזשענערעישן טו די פירסט דזשענערעישן איז פסול היות די משנה שרייבט אז ס'איז פסול פאר א מענטש עדות צו זאגן צו די איידעם פון זיין פעטער, דאס איז קאנסידערט אזוי ווי די אייניקל פון די פעטער, אויב אזוי איז עס א third generation און second generation, פאר דעם פסל'ט די משנה זיכער א third generation to a first, אויב אזוי every third און א second or every third און א first גייט זיין פסול עדות צו זאגן. פרעגט די גמרא, אי הכא אויב אזוי אויב א איידעם איז קאנסידערט די next generation, אויב אזוי די איידעם פון די טאטעס ברודער, הבל אי שלישי בשני, גייט צו די זון פון די טאטע זיין א third generation to a second, ורב אכש שלישי בשני, אונז ווייסט מען אז רב האט מתיר געווען א third generation צו א צווייטע ווייל רב האט געזאגט איך אויך, די זון גייט נישט איידער זאגן צו די מיין טאטעס ברודער, איך און מיין זון, וואס זיין זון איז אזוי ווי א טירד דזשענערעישאן צו זיין טאטע'ס ברודער צו די עלטער פעטער, אבער מיין זון וואס איז א טירד דזשענערעישאן קען איידער זאגן צו די עלטער פעטער'ס זון וואס ער איז מיין טאטע'ס ברודער וואס ער איז א שלישי בשני, אויב אזוי קען מען נישט זאגן אז רב ל איז מפרש אז די איידעם פון די טאטע'ס ברודער וואס שטייט אין די משנה איז קאנסידערט א טירד דזשענערעישאן. ממילא גייט די גמרא צוריק, אין די משנה רעדט מען נישט בכלל נישט פון א שלישי בראשון און נישט פון א שלישי בשני, ווייל די איידעם וואס שטייט אין די משנה מיינט נישט די זון זיין איידעם, מיינט נישט א א מיינט א רעגולע איידעם, און די איידעם האט די זעלבע דין אזוי ווי א זון, אזוי ווי אונז זאג מיר טייל מענטשן זאגן אז חתנו כבנו, די איידעם האט א דין אזוי ווי א זון, אויב אזוי ווען די משנה זאגט אז ס'איז אסור פאר א מענטש איידעס צו זאגן פארן פעטער, פאר אים און פאר די זון און פאר די איידעם, איז אנלי פירסט קאזינס ממש שני בשני, ס'איז נישטא קיין שלישי אינוואלווד עט אלל אין די קאנווערסעישן, די מקור פון רב אז שלישי בראשון גייט זיין פסול, קענסטו נישט ארויסלערנען פון אונזער משנה, גייט די מקור מוזן זיין פון א צווייטע הלכה, פון וועמען? פון ר' אלעזר. אלא רב דאמר, רב זאגט זיין דין כר' אלעזר, די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט, כשם שאחי אבי לא יעיד לי, אזוי ווי מיין טאטע'ס ברודער זאל נישט עדות זאגן פאר מיר, נישט נאר ער אליינס, נאר הי' ובנו וחתנו, כך אזוי אויך בן אחי אבי, מיין טאטע'ס ברודער'ס זון, אין אדער ווארדס מיי פירסט קאזין, לוי יהוד לי זאל אויך נישט איידער זאגן פאר מיר, נישט ער, היא, ובניו וחתניו. זעהן מיר קלאר אין די ברייתא אז רבי אלעזר האלט אז די third generation into a second generation, די זון, די איידעם, פון די פעטער'ס זון, וואס איז מיין פירסט קאזין, צו א צווייטע פירסט קאזין איז פסול. ממילא לערנט רב ארויס פון א קל וחומר אז א third generation to a first generation, למשל, א זון אדער א איידעם, פון דער זון פון דער טאטע'ס ברודער גייט אויך זיין פסול. פרעגט די גמרא והכתר, לכאורה איז נאך אלץ שווער דער זון און דער איידעם פון דער פון דער פעטער'ס זון. רבי אלעזר האט געזאגט ס'איז פסול. הוה ליה שלישי בשני, גייט זיין א שלישי בשני. ורב אכשר רב האט מתיר געווען שלישי בשני, אזוי ווי מ'מסביר געווען אויבן. אויב זיי קען נישט זיין אז דער מקור פון רבי אלעזר איז אז די מקור צו רב'ס הלכה איז רבי אלעזר, אויב רב האלט נישט אזוי ווי רבי אלעזר, דו קענסט נישט ארויסלערנען עפעס פון איינעם וואס דו האלטסט נישט אזוי ווי אים. זאגט די גמרא ניין, האק נישט אזוי אינגאנצן אפ, נאר רב סובר לא כבשי וכו', דער רב האלט אזוי ווי רבי אלעזר מיט איין הלכה, אז א third to a first איז פסול לעדות, אי פלג אולי וכו', ער דינגט זיך מיט א צווייטע זאך, מיט דעם וואס ער פסל'ט די third און די second as well. קינדער ס'איז דא דריי שיטות אין וואס אונז האבן דא צוגעברענגט, ס'איז דא די שיטת המשנה, ס'דא די שיטת רב און ס'דא שיטת רבי אלעזר. די משנה האט געהאלטן אז די ווייטסטע וואס קען זיין פסול איז א שני בשני. איינמאל ס'איז שוין אריינגעמישט א third generation איז עס שוין נישט פסול. נישט שלישי בראשון און זיכער נישט שלישי בשני. רב האט געהאלטן איך בין מחמיר נאך איין מדריגה אז שלישי בראשון פאר די עלטער פעטער לאמיר עס רופן גייט זיין פסול אבער שלישי בשני גייט נישט זיין פסול. רבי אלעזר האט געהאלטן אז אפילו שלישי בשני איז אויך פסול. רש י שרייבט אז די הלכה איז אזוי ווי רב, ווייל רב איז א בת רעה כלפי די משנה און רב אלעזר, ממילא א עלטער פעטער גייט זיין פסול ווייל ער איז שלישי בראשון, אבער זיינע קינדער, די פירסט קאזינס וואנס רימאווד, וואס איז א שלישי בשני, גייט זיין כשר זו קרשה. סאו אויב אזוי, אויב דו שטייסט ביי א חופה, און מען רופט אויס רבי משה בערקאוויטש עלטער פעטער פון די חתן מכובד מיט איידער קידושין, סטאפ אים. ער איז פסול, ער קען נישט זיין קיין עד קידושין, ער איז נישט כשר פאר דעם, ער קען נישט טון די דזשאב. אבער טאמער גייט מען אויסרופן משה בערקאוויטש פירסט קאזין פון די מחותן איז ק י זאל זיין זאל זיין א עד קידושין איז נישט קיין פראבלעם ווייל די פירסט קאזין פון די מחותן לגבי די חתן די פירסט קאזין פון די מחותן איז א שלישי בשני סאו דעטס נאט א פראבלעם. נאר מען רעדט פון די זאכן, מען קען מיך אבער מכבד זיין טאמער איינער האט א אישו, די עלטער פעטער קענסטו מכבד זיין מיט סדר קידושין, דעטס נאט א אישו. מען האט אמאל גערופן ר' שלמה זלמן אורבאך צו זיין מסדר קידושין, און מען האט מכבד געווען עפעס א ספרדישע גדול, חכם איי געס, אלס איינער פון די עדות. און אז ס'איז דא עפעס א קפיצה, כ'האב עס נאכגעקוקט, מען ווייסט וואס דאס איז, א קפיצה פון ספרדים, פארשידענע זאכן נעמען זיי נישט אן פון די זוהר הקדוש, פארשידענע, איך ווייס נישט טו וואט לעוועל, איך ווייס נישט וועלכע פערסענטעדזש, באט ווען מ'קוקט עס נאך קען מען עס טרעפן ווייל אויס דא א סעקט אין די ספרדים, ספרדים וואס זענען נישט מקבל אלעס פון זוהר הקדוש. רבי שלמה זלמן האט דאך געהאלטן אז דאס איז בגדר אפיקורסות, אויב אזוי איז ער פסול לעדות. אבער, נישט געוואלט מבייש זיין אפילו אזא מענטש האט נישט געוואלט מבייש זיין, איז ער צוגעגאנגען צו דעם רב דעם חכם און ער זאגט אים אז אזא חשוב'ע רב אזוי ווי איך, וואלט געפאסט איר זאלט זיין מסדר קידושין, איז איך וויל זיך טוישן מיט אייך, איר זיין מסדר קידושין, איך וועל זיין איידער קידושין. און מילא הי סעיווט פעיס ער האט אים נישט פארשעמט די רבי. נאו בדרך אגב, רבי שלמה זלמן האט געהאט צוויי זין וואס רחמנא לצלן האבן נישט געהאט קיין קינדער. רבי שמואל דער ראש דער גרויסער ראש ישיבה דער גרויסער קנאי האט נישט געהאט קיין קינדער נעבעך. רבי עזריאל ער איז יעצט ער האט יעצט איבערגענומען די פלג הירושלמי דאכט מיר דער ער האט אויך נישט געהאט די קינדער ער איז געווען א איידעם ביי רבי אלישיב. און שפעטער גראדע ער האט זיין פרוי איז נפטר געווארן האט ער חתונה געהאט מיט זיין שוואגערס זון'ס אלמנה, דאס הייסט זיין נעפיו איז נפטר געווארן, און חתונה געהאט מיט זיין נעפיו'ס ווייב, א אייניקל פון ר' אלישיב. על כל פנים בשעת די שבעה איז ר' אלישיב געווען מורא'דיג צובראכן. ר' משה, ר' אלישיב זון, האט אים געוואלט משמח זיין. פון זיין טאכטער, זיין טאכטער איז נפטר געווארן, האט זיין זון ר' משה געוואלט. אביסל לייכטער מאכן ביים טאטן ביי רבי שלום יוסף ביי רבי יוסף שלום ביי רבי אלישיב, האט ער געזאגט אז די נפטרת די טאכטער וואס איז יעצט נפטר געווארן האט עפעס געהאט צו טון מיט די אויגן און מען האט אים מייעץ געווען זאל קויפן גלעזער, וואס? אה די סטארי.
זאל אז מען זאל קויפן עפעס גלעזער א ספעציעלע גלעזער וואס ווערט טשעינדזשט זיך אוטאמאטיקלי אין די זון, איז אריינגעגאנגען אין די סטאר, וואס ווי הייסט עס? פארע גרעין? אקעי. ס'טוישט זיך אליינס. זי איז אריינגעגאנגען דארט און זיי האבן, מ'האט געוויזן די גלעזער וויאזוי ס'ארבעט, האט זי געזאגט זי האט א פראבלעם. וואס איז די פראבלעם? איר טאטע האלט אז שבת איז עס אסור. איר שווער האלט אז שבת איז עס מותר. וואס זאל זי, זי ווייסט נישט וואס צו טון. זאגט די סטאר אנאליסט, דאס איז נישט קיין שאלה, נישט פאר קיין טאטע, נישט פאר קיין שווער.

אקעי, איך בין געווען ביי א חופה און די מסדר הקידושין האט געפרעגט די איידעס וויי, מ'האט אויפגערופן די איידעס און ער פרעגט אים דו יו העוו א פילטער אן יור פאון? ער איז געבליבן שטיל און האט געבעטן פאר נאך א איידעס. פארשידענע מנהגים אין כלל ישראל. אקעי, זאגט די גמרא. שלום זאמד האט געהאט א אנדער מהלך, אפילו א מענטש וואס האט א שאלה פון אפיקורסות. איטש טו איטס און, דזשאסט בי קערפול ווען די מכבד אויף סידור קדוש אויף איידער קידושין טשעקט ווער די מסדר קידושין איז, דעטס אלל איים דזשאסט גיווינג פי עס עי און פובליק סערוויס אנאונסמענט. אקעי, זאגט די גמרא מאי טעמא דרב, וואס איז די מקור פון רב אז רב פסל'ט א שלישי מיט א ראשון און ער איז מכשיר א שלישי ביי א שני? דא איז מען קלאר ווייל די פסוק זאגט לא ימציא אבות על בנים אי בנים, ס'דא א ו' וואס איז מרבה עפעס, לרבות דור אחר, נאך איין דזשענערעישאן. די בנים וואס די פסוק זאגט קומט פסל'ען שני בראשון, די זון פון איטש פון די ברודערס צו די פעטער. די ו' פון אי בנים איז מרבה נאך איין דור, אז אפילו די קינד'ס קינדער זענען פסל פאר די עלטער פעטער, א שלישי בראשון. אבער א שלישי בשני האסטו נישט קיין לימוד אין פסוק ממילא האלט עס נישט קיין פראבלעם. ור' אלעזר, ר' אלעזר האלט על בנים האבן רחמנות, די תורה זאגט פסילה דאבות וואטעווער די טאטעס זענען פסול, שאדע א בנים גייען גיין די אנדערע דיירעקשאן אז וועל צו פסל'ן אויף די קינדער, אלע פסילין וואס שטייט ביי די טאטע איז פסול אויך פאר די קינדער, אויב אזוי אז מען איז מרבה פון די וו פון אי בנים אז די קינד'ס קינדער זענען פסול פאר די עלטער פעטער אזוי ווי רייווא האט געלערנט, אויב אזוי די אדער וועי אראונד די זעלבע זאך גייען די פסוקים אויך פסל'ן פאר זיין זון וואס איז א שני בשלישי זאל אויך זיין פסול. אמר ר' נחמן, די גמרא איז סלאולי געטינג איזיער, אחי חמוסי, די ברודער פון די שוויגער, פון מיין שוויגער, לא יעיד לי זאל נישט עדות זאגן פאר מיר. בן אחי חמוסי, מיין שוויגער'ס ברודער'ס זון, מיי פירסט קאזינ'ס through marriage, לא יעיד לי זאל אויך נישט עדות זאגן פאר מיר. בן אחות חמותי, די זון פון די שוועסטער פון מיין שוויגער, אין אדער ווארדס, מיין מומע'ס זון, through marriage, לא יועד לי זאל אויך נישט איידער זאגן פאר מיר. סאו, די משפחה פון די שוויגער איז פסול דזשאסט לייק ס'וואלט געווען מיט זיינע קרובים. סיי די פעטער פון די שוויגער, סיי די זייערע קינדער, פירסט קאזינס through marriage איז אויכעט א פראבלעם. ותנתנה, האט די תנא פון אונזער משנה געלערנט אין אונזער משנה, בעל אחותו, די מאן פון זיין שוועסטער, ובעל אחות אביו, די מאן פון זיין טאטע'ס שוועסטער וואס איז זיין מומע, ובעל אחות אמו, די מאן פון זיין מאמע'ס שוועסטער, אויכעט זיין פעטער, הן אבניהן וחותניהן, דער מענטש אליינס, דער פעטער אליינס, זיינע זין און זיינע איידעמער. ס'שטייט דא אין די משנה אז ראובן, וואס איז די איידעם פון בעל אחותו, די מאן פון זיין שוועסטער, אויב אזוי איז ער אויך די איידעם פון זיין שוועסטער, איז פסול פאר שמעון, און די זעלבע וועג שמעון וואס איז די ברודער פון די שוויגער פון ראובן איז פסול פאר ראובן, ווייל אונז שמועסן מיר יעצט ס'גייט ביידע וועגן. אויך שטייט אין די משנה אז ראובן וואס איז די איידעם פון בעל אחותו, פון די מאן פון די שוועסטער פון די טאטע, און די שוועסטער פון די טאטע פון שמעון איז פסול פאר שמעון, סאו די זעלבע וועג שמעון וואס איז די זוהן פון די ברודער פון די שוויגער פון ראובן איז פסול פאר אים, סאו ראובן וואס איז די איידעם פון די מאן פון די שוועסטער פון די מאמע פון זיין מומע, און די שוועסטער פון די מאמע פון שמעון איז פסול פאר שמעון, סאו די זעלבע וועג גייט שמעון וואס איז בן אחות חמותי פון ראובן זיין פסול פאר אים עז וועל. אמר רב אשר, כי אבינו באי הילל אי באי אילן, בשעת מ'איז געווען אין בית מדרש פון הילל האבן אונז געהאט די פאלאווינג שאלה, אחי חמיו מאי, זיין שווער'ס ברודער, וואס איז די הלכה לגבי עדות? בן אחיך מאי, מיין שווער'ס ברודער'ס זון, פירסט קאזין טרו מערידזש, מאי, וואס איז די הלכה? בן אחותך מאי, די זון פון די שוועסטער פון מיין שווער, פירסט קאזין טרו מערידזש, מאי, וואס איז די הלכה? אמר לן האט אילן געזאגט, תנסי אן, אונז האבן עס געלערנט אין די משנה, אחיו, ואחי אביו, זיין ברודער, זיין טאטע'ס ברודער, ואחי אמו, די מאמע'ס ברודער, הן, אבניהן, וחתניהן. סאו די איידעם פון די ברודער איז לגבי אים די ברודער פון זיין שווער, די איידעם פון זיין טאטע'ס ברודער איז לגבי אים די זון פון די ברודער פון די שווער, און די איידעם פון די ברודער פון די מאמע וואס איז לגבי אים די זון פון די שוועסטער פון די שווער, זעה מיר אז די אלע פסולים שטייט שוין אין די משנה, ער טאר נישט עדות זאגן פאר זיי, זיי טארן נישט עדות זאגן פאר אים. ס'קומט אויס א פירסט קאזין, אדער פעטערס מצד חמוו, אדער די שוויגער האט די זעלבע דין אזוי ווי פירסט קאזינס מצד די טאטע און זיין מאמע אליינס, עווערי פירסט קאזין איז פסול לעדות. זאגט די גמרא, רב עיקלה למזבן, רב איז געקומען קויפן כב חסד עמוד ב', געווילע, ער איז געקומען קויפן קלף פאר פארמער צו שרייבן ספרים, באי מיניה האט מען אים דארטן געפרעגט, מאי שיעיד אדם, מעג א מענטש עדות זאגן, באישת חרגו? זיין שטיף זון'ס ווייב. מעג א מענטש עדות זאגן פאר די זון, זיין ווייב האט מיטגעברענגט א זון, רייט? איט וואס הער סעקאנד מערידזש, זי ברענגט מיט א זון, פון א צווייטע מאן. יעצט ווען דער זון האט חתונה געהאט, מעג יעצט דער שטיף טאטע, די שטיף שווער, עדות זאגן פאר זיין שניר, לאמיר זאגן זי האט מיטגעברענגט נחשונמלג אדער נישט? האבן זיי געזאגט אז בסירא אמרי, אין די שטאט סירא האט מען געזאגט בעל כאשתו, לגבי אלע הלכות, א מאן האט א דין אזוי ווי זיין פרוי, בפרדיסתא אמרי אישא כבעלה, אז א פרוי האט די דין אזוי ווי איר מאן, אויב אזוי האט זי א דין אזוי ווי איר שווער, איז עס פסול איידער צו זאגן ס'גייט ביידע וועגן און מ'איז פסול. דאמר רב הונא אמר רב נחמן, מנין שאישא כבעלה, וויאזוי ווייסט מען אז א פרוי האט א דין אזוי ווי איר מאן, דכתיב ווייל ס'שטייט אין פסוק, ערוות אחי אביכו, לא סגל אל אשתו לא סקרב, לא אל אשתו לא סקרב דודו סכו היא, סאו דיין טאטע'ס ברודער'ס. ערבות זאלסטו נישט מגלה זיין צו זיין מומע, לא סיקרא עבדא דסכא היא, באט לכאורה ס'נישט דיין מומע ווייל ס'איז דיין טאטע'ס ברודער'ס ווייב, וואטס די רילעישאן, דיין טאטע'ס ברודער, ולא אשת דודו היא, איטס נאט א בלאד רעלאטיוו, ס'איז די פעטער איז די בלאד רעלאטיוו'ס ווייב, פארוואס רופט מען אים דודוסו? אלא מאי מכלל לערנט מען ארויס פון די פסוק די אישו כבעלה, יא ס'איז דיין מומע ווייל די פרוי פון דיין פעטער איז דיין מומע. מיר שטייען ווייטער אין די משנה, און בעל אמו די מאן פון זיין מאמע איז פסול, היא ובנו וחתנו. די גמרא פרעגט, פארוואס דארף מען זאגן אז די זון פון די מאן פון די מאמע איז פסול, לכאורה בנו די זון פון די מאמע'ס מאן פון די פרוי, היינו הך איז זיין ברודער, ס'שטייט שוין אין די משנה אז א ברודער איז פסול, פארוואס דארף די משנה נאכאמאל איבערזאגן אז א ברודער איז פסול? אמר רבי ירמי' לא נצרכי די ריזען די משנה דארף דא זאגן די זון פון די מאן פון די מאמעס מאן אלא לאחי הוא אח צו א זון וואס האט א מאן פון די די זון וואס די די מאן פון די מאמע האט פון א צווייטע מאן איווען דאו ס'איז נישט זיין ברודער נישט פון די טאטע זייט נישט פון די מאמע זייט מיט דעם אלע איז א פסול ווייל זיי קענען שעירען א ברודער די טאטע האט מיטגעברענגט א זון די מאמע האט מיטגעברענגט א זון צוזאמען האבן זיי א דריטע זון they could possibly share a brother זענען זיי שטיף ברודערס, זיי זענען נאט רילעיטעד ביי בלאד אין עני וויטש וועי, זיי זענען נישט קיין האלף בראדערס אפילו, זיי זענען גארנישט רילעיטעד, אבער מיט דעם אלעם זאגט רבי ירמי' פון דעם גייט מען ארויסלערנען אז זיי זענען פסול. רב חיסדא אכש ר, רב חיסדא האט מכשיר געווען ביי אחיו אח ביי די סארט סיטואשען די שטיף ברודערס וואס זענען נישט רילעיטעד בכלל ביי בלאד. אמרי ליה האבן זיי אים געפרעגט לא שלי' לך הוא דר' ירמי' דו האסט נישט געהערט וואס ר' ירמי' האט געזאגט אז א שטיף ברודער וואס איז נישט רילעיטעד אבער אויב ס'דא א מערידזש אוו דזשענערעישאן אבאוו זענען זיי פסול? אמר ליה האט ר' חיסדא געזאגט יא לא שמי' לי איך האב עס נישט דערהערט כלומר לא סבירי לי איך אקסעפט עס נישט איי הערד איט איי טשאוז טו איגנאר יו ווערי גוד איי הערד יו באט איי טשאוז טו איגנאר יו איי הערד איט איי דאנט עגרי וויט יו איך גיי עס נישט מקבל זיין איך האב עס נישט דערהערט. פרעגט די גמרא איך אויב אזוי איז רב חיסדא נישט מסכים צו די פשט פון רביה מאיר אז די משנה פסל'ט א חיוב אח פון א אנדערע פרוי נאר מען רעדט וועגן די זון פון די די מאמעס מאן פון די פרוי דעמאלס וואו באקט עס סקווער וואן ס'איז בעיסיקלי היינו הך דאס איז דיין ברודער פארוואס דארף די משנה צוויי מאל שרייבן אז א ברודער איז פסול? דאס איז מראה תנא, איך האב געלערנט די אחיו מנועם מעשה פסול, אחיו מנועם, וועגן תנא איך האב אויך געלערנט די אחיו מנועם צו ווייזן אז ביידע זענען די זעלבע לעוועל זענען פסול, נישט חילוק טאמער עס איז א האלבע ברודער פון דא א האלבע ברודער פון דארט, מען פסק'נט אזוי ווי רב חיסדא, א ברודער מיינט אפילו א האלבע ברודער און מען גייט זיין פסול, מדין תורה דער איז נאו סאטש טינג עז א האלף בראדער, אדער איז ער א ברודער אדער איז ער נישט קיין ברודער, א שטיף ברודער קענסטו איידער זאגן ס'האט נישט קיין שייכות, ס'דא חלקים אפשר לגבי חליצה, לגבי ידען איז דא חלקים צווישן א ברודער פון די טאטע נאר דעמאלטס איז דא די דין החליצה ס'דא ספעשעלע מיעדים אויף דעם, אבער לגבי אנ לגבי ירושה קען זיין א חילוק אמאל, אבער לגבי סתם ווען מ'זאגט א ברודער זיצן שבעה דיע סארט זאכן איז נישט קיין חילוק טאמער ס'איז א ברודער פון די טאטע אדער א ברודער פון די מאמע. אמר רב חיסדא, אבי חתן ואבי כלה, וואטס דעט? עניבאדי העלפ מי אוט? וואס איז דער טאטע פון די חתן און די טאטע פון די כלה? הו אר זיי? מחותן, מאירן זיי אלס זיי קענען איידער זאגן איינער אויפן צווייטן איווען דאו זיי האבן זיך משדך געווען ס'איז שוין דא אייניקלעך נישט קיין פראבלעם. ולא דומה, ס'ווענדט זיך וועלכע מחותן, ולא דומה להדדי, זיי זענען נישט גלייך איינער צום צווייטן אלא כי אכלה לדני, דזשאסט לייק א פאס לגבי די בערעל, דעי מייט בי קאנעקטעד אין סאם פארם, די תכלית איז צו פראטעקטן די בערעל, זיי העלפן זיך צו פארשידענע זאכן, באט דעי אר נאט קאנעקטעד און נאט קאנסידערד עז וואן, ממילא נישט קיין פראבלעם. אזוי ווי מ'זאגט אז א מחותן איז סימילער צו א אתרוג, פארוואס? מ'צאלט טייער געלט אויף דעם, מ'טשאטשקעט זיך, מ'איז בודק, מ'טוט ריסוירטש, מ'מאכט זיכער אלע סארט שאלות, און במשך זיבן טעג דרייט מען זיך ארום אין בית מדרש און מ'האלט זיך גרויס מיט די מחותן, און וואס טוט מען נאכדעם? מ'מאכט איינגעמאכטס, מ'פאקט עס אוועק, ס'שימעלט אפ און מ'וויל נישט געדענקען מער פון דעם. אמר רבי בר בר חנה, אמר רבי בר בר חנה, אמר, אמר רבי בר בר חנה, האט רבי בר חנה געזאגט, מה יד אדם לאשתו עריסה, א פרוי א עריסה איז נאך נישט קאנסידערט א פול פלעדזש ווייף, ממילא קענסטו איר איידער זאגן פאר איר, נאר לאמיר געדענקען, די אמאליגע עריסה איז געווען א פול פלעדזשד אשת איש, אויב האט זי מזנה געווען האט זי א דין אזוי ווי א אשת איש, אבער ווען מען זאגט אז מען טאר נישט איידער זאגן איז נאר בשעת נסיעה. אמר אבינו, לא יאמרו אונז איז נאר געזאגט געווארן אלא להפיקה מנה, די ווילסט אוועק נעמען געלט פאר איר, די גייסט איידער זאגן טו הער נעגעטיוו איר קאליע צו מאכן, דעמאלסט ביסטו באגלייבט, ביסט נאך נישט קיין קרוב ביסטו באגלייבט, אבל להי' לא, די גייסט קומען איידער זאגן אז די נורסינג האום באלאנגט צו איר, לא מה' מען גייסטו נישט זיין באגלייבט ווייל די מיינסט דיך דא, די גייסט חתונה האבן, די גייסט באקומען די נורסינג האום through marriage, במילא פאר דעם גייסטו נישט זיין באגלייבט. זאגט אבער די גמרא ולהי' לא ישנה לה פיקע נישט חילוק טאמער די גייסט קאליע מאכן, ולא ישנה לה עילה נישט חילוק טאמער די גייסט וועסער מאכן, לוי מהימן'דיג ביסט נישט באגלייט, ביי ביידע ביסט נישט באגלייט ביסט נאך אלץ קאנסידערד א קאליע. פארוואס? ווייל מאי דעתך? וואס איז די סברא זאל זאגן אז עס איז נישט קאנסידערד א ארוסה אדער אריסה זאלן נישט הייסן קיין קרובים, כדאמר רבי חייא ביי רמ ע משמעי דעילה אשתו אריסה א פרוי א כלה די אמאליגע כלה וואס איז געשטארבן לוי אונן איז נישטא די דיני אנינוס די מאן מעג ווייטער דאווענען ער מעג אלעס טון ער האט נישט קיין דין פון א אונן, ולא מטמא לה, אויב איז זי א כהן טאר ער זיך נישט מטמא זיין צו דער פרוי, וכן היא, די זעלבע זאך די פרוי, אויב איר מאן איז געשטארבן בשעת זי איז א אריסה, לא עוננת, האט זי נישט קיין דין עונן, ולא מטמא לה, זי איז נישט מחיוב זיך קובע צו זיין, צו ווערן טמא פאר אים, אין אדער ווארדס, זי מוז זיך נישט. זיין ביזי מיט זיין כפירה. מעשה טאמער זי איז געשטארבן בשעת זי איז נאך א כלה, איין נאר יאשע גייט ער זי נישט יאשן אזוי ווי א מאן יאשנט א פרוי נאך די נסיון. מעשה טאמער ער איז געשטארבן, דאמאלס גובר כסיבותא איג סיבה גייט ער זי שוין יא קענען ארמאנען. נאר פון דעם וואס די ברייתא זאגט אז ער ווערט נישט, ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו ער קען איר נישט יאשנען, ווילסטו זאגן אבוויעסלי פארוואס טאר ער נישט, ווייל זיי זענען נישט קיין קרובים, פאר דעם האלטסטו ער זאל זיין באגלייבט עדות צו זאגן אין הער נעגעטיוו סטעיט, אבער כ'וועל דיר זאגן ס'איז נישט קיין ראיה. ווייל הושם, ווען מ'רעדט וועגן זיך מטמא זיין אדער וועגן ירושה, בשעירוי תלו רחמנא. די תורה האט געלייגט די גיידליינס ווען מעג מען זיך מטמא, ווען דארף מען זיך מטמא זיין, ווען איז דא א דין ירושה דווקא ביי שעירוי. די פסוק זאגט לגבי טומאה, כי אם לשעירוי הקרוב אליו לא יטמא, דארט איז א מצוה זאל זיך מטמא זיין. ווער איז דאס? די פרוי. לגבי די ירושה פון די מאן שטייט אין פסוק. און נשאתם את נחלתו לשאירו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותו, אויב אזוי הכתר לאו שאירו היא, די פרוי הייסט נאך נישט שאירו ביז מען גייט חתונה האבן, אבער הכא דא ווען מען רעדט וועגן קרובים פאר איידעס, משום מה קריבה דאתי, מען רעדט דא וועגן איז דא א קרבת דת, איז דא א שוואכקייט, ער פאלט פאר איר, ער קען זיך נישט קאנטראלן, והוא קרבה דאתי לגביו, אפילו מען האט איידעסן האלטן זיי שוין א נאנטקייט און ממילא גייען זיין פסול איידעס צו זאגן. געשטאנען אין די משנה חרגוי שיהיה די שטיף קינד איז די זון פון די ווייב לבדו נאר ער אליינס טאר נישט עדות זאגן אבער זיינע קינדער זיינע איידעמער מעג מען יא טאר די רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא ווען ס'שטייט חרגוי די שטיף קינד לבדו נאר ער אליינס איז פסול פאר עדות זיין זון און איידעם איז נישט קיין פראבלעם רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט גיסו די מאן פון די ווייב'ס שוועסטער נאר זיך באשמועסט א שוואגער קען זיין פון דריי אופנים, ס'קען זיין דיין שוועסטער'ס מאן, ס'קען זיין דיין ווייב'ס ברודער, ס'קען זיין דיין ווייב'ס שוועסטער'ס מאן, דעטס די פורדערסט שוואגער וואס קען זיין, אבער נאר די שוואגער אליינס איז אסור, נישט זיין זון און זיין איידעם, ג-ט, דווקא ער אליינס. ותניא אידך, שלום, יו וואנט טו גיוו אן עקזעמפל פון הלכות יבמות? יעצט האבן מיר דא צוויי שוועסטערס מענערס דא וואס האבן זיך געברענגט איינער צום צווייטנס שיעור, וויר פארעווער גרעיטפול, דער שיעור וואלט נישט געהאלטן ווי ס'האלט אן דער שוואגער וואס האט געברענגט זיין ווייב'ס שוועסטער'ס מאן זאל דא קער נעמען פון טעקנאלעדזשי, נאכמאל ארויסנעמען די געלעגנהייט באדאנקען שלום פאר דיס וואנדערפול טינג אז מ'דארף אפשר געבן א ריווארד בעיסד אויף די גמרא צו רב שי' העם פארברענגען די שוואגער. אבער בתניא אידך אונז האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא גיסוי לוודאי נאר די שוואגער איז פסול לעדות רבי יהודה אומר חרגוי. סאו ווי מ'האלט יעצט אין די גמרא רעדט מען וועגן צוויי סארט אבות וואס מ'האט דערמאנט אין די משנה. ס'דא גיסוי האבן געשמועסט וואס מיינט גיסוי בעל אחות אשתו די שוואגער רייט די ווייטע שוואגער און נאכדעם מיינט עס די צווייטע זאך וואס מ'רעדט וועגן איז חרגוי די שטיף קינד און נאכדעם זייערע קינד, זייערע זין, און זייערע איידעמער זענען נישט פסול'ע עדות. די מדובר דא איז ווער האלט וואס. פרעגט די גמרא מאי קאומא, וואס מיינט ער דא צו זאגן? זאגט די גמרא הכי קאומא אילי מהכי קאומא, וועסט וועלן ער מיינט אזוי צו זאגן. רבי יהודה דער תנא קמא פון די ערשטע ברייתא זאגט, חור גוי לבדו, נאר די שטיפקינד אליינס איז פסול, אבער זיין זין און איידעם זענען נישט פסול, והיא הדין לגיסו, ביי די שוואגער, די ווייב'ס שוועסטער'ס מאן, איז אויך נאר ער אליינס פסול, אבער זיין זין און איידעם זענען נישט פסול. ועשה רבי יוסי למים קומט רבי יוסי זאגן לאמיר מדייק זיין, גיסו לבדו, די איידעם אליינס טאקע די שוואגער אליינס די ווייב'ס שוועסטער'ס מאן איז טאקע ער אליינס פסול, והיא הדין לכאורה גוי, די שטיף קינד איז אויך נאר ער אליינס פסול, אויב איז דא נישטא קיין מחלוקת דער עגריאינג טו די סעים טינג, אלא מאס ניתן דקתנא גיסו, די משנה אונזער משנה וואס שטייט אז די שוואגער ווי איז נוי וויין חתונה זיין אלע פסול מיינע ווי וועם גייט עס גיין לא ר' יהודה ולא ר' יוסף ווייל ביידע זיינען מכשיר די קינדער פון די איידעם פאר איידעס די איידעם פון די שוואגער זיינען כשר פאר איידעס ואילו הכה קמא אזוי מיינט ר' יהודה צו זאגען חר גוי לבדו די שטיף קינד אליינס איז טאקע פסול אבל גיסו ווען מען רעדט וועגען די שוואגער ווי איז נוי וויין חתונה זיין ער זיין זון און זיין איידעם זיינען אלע פסול און אזוי האלט אונזער משנה. והוא סר רבי יוסל'ע מיין מען קומט רבי יוסל זאגן פונקט פארקערט גיסוי לבדו דווקא ביי די שוואגער איט סטאפס ביי הים אבל כרגע ווען מען רעדט וועגן א שטיף קינד דאס הייסט די ווייבס קינדער היא ובנוהי וחתנוהי זענען אלע פסול און ער דינגט זיך מיט אונזער משנה ואלהא דתנא רבי חייא רבי חייא האט געלערנט אין א ברייתא שמונה אבות דא אכט אבות וואס זענען קרובים וואס זענען פסול פאר עדות, ש ה, וואס זיי, ווען מען ציילט די זון מיט זייערע איידעמער, three times eight איז עשרים וארבעה, twenty four, רייט? דער מענטש אליינס, זיין זון, זיין איידעם איז three, eight לעוועלס, האסטו twenty four, כמעט ווי וועם גייט ער גיין די ברייתא וואס רבי חייא האט געלערנט, לא כרבי יוסי ולא כרבי יהודה, ווייל סיי לויט רבי יהודה לייגט מען אריין גיסוי און דער חשבון גייט זיין ניין אבות וואס זענען פסול, דער מענטש אליינס מיט די זון און די טעכטער, אזוי ווי עס שטייט אין די משנה, מיט די איידעמער, אזוי ווי עס שטייט אין די משנה, לויט רבי יוסי איז עס ניין מיט די איידעם, די שטיף קינד מיט זיין זון און זיין איידעם, אין אדער ווארדס די משנה איז אויסגעלערנט, אויסגערעכנט, צען קרובים, ניין, אינקלודינג די שוואגער וואס זענען פסול, די שוואגער מיט די זון מיט די איידעם, און די אלע אנדערע וואס מען רעכנט האט נאס. די עקסעפשאן טו די רול וואס די שטיף-קינד וואס ער אליינס איז פסול נישט זיינע קינדער. די ברייתא פון רב חייא האט אויסגערעכנט נאר אכט וואס זענען פסול מיט די זון און די איידעמער, מוז זיין ווייל זיי האלטן אז צוויי פון די פסולים זענען אליינס וואס גייט נישט אריבער צו די נעקסט דזשענערעישאן די זון מיט די איידעם. ס'איז לויט ווי מען פארשטייט יעצט אז סיי לויט רבי יהודה און סיי לויט רבי יוסי נעם איך אראפ נאר איינס וואס איז פסול ער אליינס אדער די שטיף-קינד אדער דער שוואגער, די ברייתא גייט נישט שטימען לייק אידער אור. אילן אבות דן, הכי קמא אזוי מיינט רבי איד צו זאגן. חרגוי, די שטיף קינד, לבדו, ער אליינס איז טאקע פסול, אבל גיסו די שוואגער, היא ובנו וחתנו, ער, זיין זון און זיין איידעם זענען אלע פסול, ואסר רבי יוסי למים, קומט רבי יוסי זאגן אז אויך גיסו לבדו, ביי די שוואגער איז אויך אז דווקא ער אליינס גייט זיין פסול, וכל שכן חרגוי, זיכער אז די שטיף קינד גייט נאר זיין די שטיף קינד אליינס פסול אבער זיינע קינדער, זיין זון און איידעמער גייען זיין כשר. און מ'האסט ניטן די משנה וואס זאגט, מ'האסט ניטן די משנה וואס זאגט אז ס'פסל'ט די זון און די איידעם פון די שוואגער, איז ר' יהודה גייט גיין אזוי ווי ר' יהודה, ממילא רעכנט די משנה אויס נײַן אבות וואס זענען פסול זיי מיט די איידעמער. אבער די ברייתא פון רב חייא וואס רעכנט נאר אויס אַכט, גייט גיין אזוי ווי ר' יוסי, ער האלט אז די שוואגער איז אויך נאר פסול ער אליינס, אבער אז די קינדער זענען כשר, איז נאר דא אַכט אבות וואס זענען פסול זיי אליינס מיט די שוואגער. אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, אז סיי די שוואגער פון די מאן פון דיין ווייב'ס שוועסטער, סיי די שטיף קינד, נאר זיי אליינס זענען פסול, אבער זייערע זון און זייערע איידעמער גייען זיין כשר. סאו אויב אזוי גייט אויסקומען א אינטערעסאנטע זאך, ס'דא א מציאות אז א נעפיו זאל זיין כשר, ווי אזוי? די זון פון די ווייטע שוואגער פון די ווייב'ס שוועסטער'ס מאן די בעל החוש נישט אויב גייט זיין כשר. אבער תוספות אין די מסקנא זאגט אז אפילו זיין זון דיין שוואגערס זון איז אויך פסול. די איינציגסטע נעפיו וואס גייט יא זיין כשר איז די איידעם פון די שוואגער. נישט קיין זון, די איידעם פון די ווייטע שוואגער גייט יא זיין כשר. נאט נאו בלאד, פאר דעם פאר דעם טאקע דעטס וויי איטס ספליטינג צווישן די זון און די איידעם. אבער איך רעד פון א נעפיו, א נעפיו איז קלאוז צו א פירסט קאזין, ס'איז טויס זאגסט א חידוש, ס'איז דא איין נעפיו וואס איז שייך אז מען זאל זיין פסול. איטס קאמפליקעיטעד. ניין, ס'איז נישט פינף מאל, יא אבער ס'איז נישט קיין פינף דזשענערעישאנס, ס'איז פינף סטעפס. יא. די צייט די גמרא, אהין מיין טאנטע, אינטערסאנטע גמרא, ס'איז געווען א מתנה, א שטר מתנה, די אב החסימה ע ל האט תרי ג, צוויי אזעלכע שוואגערס, שלום און שי, האבן גע'חתמ'ט אלס איידעם אויף די שטר, סבור רב יוסף להכשירה, האט ר' יוסף עס געוואלט קשה מאכן, פארוואס דאמר ר' יהודה ומשמעאל הלכה כר' יוסי, מיר פסק'ן אזוי ווי ר' יוסי אין די משנה וואס האלט בשם די משנה ראשונה, מען האט נישט גע'פסל'ט נאר קרובים וואס קענען ירש'נען, היות וואס להלכה די ישווגות הייסן נישט קיין קרובים לגבי איידעס ווייל זיי קענען זיך נישט ירש'נען, ס'איז נישטא קיין מציאות אז די שוואגערס זאלן זיך יאשן, די קינדער איז עפעס אנדערש, אבער די שוואגערס אליינס זאלן זיך נראשן, איים סארי, איי דאנט נאו וואט יור פלענס, וואטעווער, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו ר' יוסף, ממאי דרבי יוסי דמסניתן דמחשב בגיסו, וויאזוי ווייסטו ס'גייט אזוי ווי ר' יוסי פון די משנה וואס איז מחשב ביי א שוואגער, דילמא רבי יוסי די ברייסע די פסול בגיסו, ס'קען זיין ס'גייט אזוי ווי ר' יוסי פון די ברייסע וואס האט גע'פסל'ט ביי די שוואגער, די ברייסע האט ר' יוסי געזאגט בפירוש, די שוואגער אליינס איז פסול. זעהסט ער איז ממעט נאר די איידעם פון די שוואגער, אבער ער איז מודה אז די שוואגער אליינס איז פסול, און מיט דעם אלעם האט רבי יוסי געברענגט אין די משנה די שיטה פון די משנה ראשונה וואס איז מכשיר די שוואגער וואס קען נישט ישנ'ן, ער אליינס אבער האלט נישט אזוי, סאו אויב אזוי ווער זאגט אז ס'גייט אזוי ווי רבי יוסי פון די משנה, אפשר גייט עס אזוי ווי רבי יוסי פון די ברייתא וואס פסל'ט ביי די שוואגער. זאגט די גמרא ר' יוסף וועט דיך ענטפערן לא סלקא דעתך, ס'זאל דיך נישט אפילו איינפאלן, די אמר שמואל ווייל שמואל האט געזאגט בפירוש וועלכע שוואגער איז פסול עדות צו זאגן, כגון אנא אי פנחס, אזוי ווי איך, ווער איך? שמואל, און מיין ברודער פנחס, די הוה אחי וגיסו, זיי זענען געווען צוויי ברודערס וואס האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס,

דער פראבלעם דא איז געווען ווייל זיי זענען צוויי ברידערס אלס גיסא דעלמא סתם שוואגערס שפע דמי היות זיי זענען נישט קיין ברידערס זיין נקשה אויב אזוי קען מען מכשיל זיין די שטר אויב די צוויי שוואגערס זיי האבן געחתמעט אויף א שטר די צוויי נישט ווייל זיי זיין ברידערס סאו ר' יוסף פארשטייט אז שמואל וויל זאגן אין אנדערע ווערטער אז א שוואגער איז נישט פסול לעדות ווייל ער האלט הלכות אזוי ווי ר' יוסי בשם משנה ראשונה נאר א קרוב וואס קען ישנ'ן קען זיין פסול אבער די צוויי שוואגערס וואס קענען נישט ישנ'ן זענען נישט פסול. פרעגט די גמרא ווידלמא קען זיין כגון אנוהו פנחס משום די גיסוי קאומי קען זיין ער האט געוואלט ארויסברענגען דאט די פראבלעם פארוואס זיי זענען נישט גוט איז ווייל זיי זענען שוואגערס אויב זיי פארגעסט פון ברידערס ברידערס זענען זיכער נישט גוט דאס איז פשוט נו אפילו זענען נאר שוואגערס וואלט אויך געווען א פראבלעם אין אדער ווארדס נישט נאר סתם גיסוי די בעל אחותו אדער די ברידער פון די ווייב וואס זיי זענען זיכער פסול נאר אפילו גיסוי די ווייטע שוואגער די בעל אחות אשתו שיהיה מיט שלום זאלן אויך זיין פסול פארדעם האט ער אנגעכאפט אין א משל הי ו אויך וואס זיי זענען אויך אזעלכע סארט שוואגערס, צוויי ברידערס וואס האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס. אמאל ליידט ר' יוסף געזאגט דער וואס האט באקומען די מתנה, איי דאנט העוו א אדער טשויס, זיל קניה ביי איידעם מסירה. מאך זיכער אז ווען דו געסט איבער די שטר זאלן זיין צוויי איידעם וואס זעהן ווי דו געסט עס איבער, עס פעלן צו טרעפן צוויי כשר'ע איידעם גייען זיי אייביג זאגן זיי האבן געזעהן אז דו האסט באקומען די שטר, אויב אזוי העסטו זוכה זיין די פעלד כ ר אלעזר, אזוי ווי ר' אלעזר וואס האלט אז א שטר וואס מען האט איבערגעגעבן אין פראנט פון צוויי איידעם, נאון עז איידעם מסירה, איווען דאו עס איז נישטא קיין איידער חתימה, איז אויך גוטע איידעם ענד די טרענזעקשאן איז קאמפליט. פרעגט די גמרא ואמר ר' אבא, האט אביי געפרעגט א מורא'דיגע קשיא, ר' אבא האט געזאגט אז מודה ר' אלעזר אפילו ער האלט אז איידעם מסירה כעסה, ווייל במזיד מתוכו, אויב דאס איז א פראבלעם מיט די עצם שטר, די איידעם וואס האבן גע'חתמ'ט אויף די שטר זענען פסול, איז דאן משי פסול אפילו אויב ס'איז דא א איידעם מסירה, ווי אויב די דאקומענט איז נישט גוט, זיי זעען טאקע מ'האט איבערגעגעבן א דאקומענט, אבער אויב די דאקומענט איז פסול, וואס האב איך פון דעם האסט איבערגעגעבן א דאקומענט? ער איז נאר מכשיר אויב ס'איז דא גוטע איידעם, די איידעם זענען נישט עוועילעבל, פאר וואטעווער ריזען, ס'איז דא א טעקניקעל דיפיקאלטי, אבער אויב מ'האט געזען ווי מ'האט עס איבערגעגעבן וועט זיין גוט, באט אויב די איידעם אליינס זענען פסול, הו קעירס די איז איידעם מסירה? זאגט רבי יוסף איך האב נישט קיין ברירה איך מוז מסכים זיין צו אביי, אמן ליידט רבי יוסף וואס זאגסטו וועסט באקומען די מתנה, זל איים סארי איי קענט העלפ יו, לא שפכה לי דא איז ווינער לאך, מען לאט מיך נישט דיר געבן די מתנה, מען האט מיר געוויזן אז די שטר איז פסול, סארי יו גאנא לוז אוט. סאו נעכטן האט מען גערעדט פאר די לקח די פרשה אביסל וועגן די ענין פון נישט משנה זיין די לבוש. די אידישע לבוש האט א גרויסע כח, היינט העט מען גיין צו די נעקסט לעוועל, שלא שיני את שמם, די גרויסע מעלה פון א אידישע נאמען, די גרויסע מדריגה פון א אידישע נאמען, און מען זאל קיינמאל נישט טוישן די אידישע נאמען, סאו די פסוק זאגט אין די פרשה, ויאמר, לאמיר מדייק זיין, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שיימה אחת שפרה ושיימה השנייה נספיה, און נאכדעם שטייט, ויאמר בילדכן את העבריות, ווען די קינדער גייען געבוירן ווערן, און ביני ואמיתן עשוי, און בעשי וכו'. לכאורה קען מען מדקדק זיין, וואס זאגט די פסוק צוויי מאל די ווארט ויאמר? ס'וואלט גענוג געווען ס'זאל שטיין ויאמר מלך מצרים לעם ילדות און שפעטער צו זאגן אם בני די ציווי אויב דו גייסט קיין זיין א אינגל זאל מען אים הרג'נען טאמער ס'איז א מיידל זאל מען לאזן לעבן. זאגט די הייליגע בני יששכר אין אגרא דקלה, ס'ידיעה די צוויי מילדות זענען דאך געווען יוכבד און מרים. פרעה האט געוואוסט ווי לאנג די צוויי פרויען גייען האבן אידישע נעמען גייט ער דער'ס נאו וועי אין די ווארלד ער זאל זיי קענען קאנווינסן צו טון א מעשה רצח צו הרג'נען א אידיש קינד. האט ער קודם געמאכט א נעימינג פראסעס, נעים טשעינדזש, א שינוי השם, קודם האט ער געזאגט רבותי איך בין ענק מיט דיר פון יעצט און ווייטער, עטס הייסט שוין נישט יוכבד און מרים, אנשטאטס יוכבד איז דא שפרה, אנשטאטס מרים איז דא פיהו, יעצט מ'האט געטשעינדזשט די נעים, לאמיר יעצט טרייען, ויאמר מלך מצרים, ער האט געזאגט, ער האט זיי געזאגט וואס זיי האבן צו טון, נאכדעם וואס מען האט געטשעינדזשט די נעמען צו הרג'נען די קינדער, באט אן טשעינדזשן די נעמען וואלט נישט געווען קיין מעגליכקייט דאס צו קענען טון, ווייל א אידישע נאמען וואלט נישט געלאזט, אפילו פרעה הרשע האט עס פארשטאנען, ווי לאנג די אידישע פרוי האט א אידישע נאמען איז נישט שייך זאל צוקומען צו א מעשה רצח, ס'איז נישט מעגליך ס'זאל געשען. א בדרך אגב, ס'איז אידיע די א יונגעל'ס נאמען, ווען ס'קומט צו נעמען פון אידישע קינדער, ווען געבט מען די נאמען פון א יונגעל? געבט מען עס ביי די ברית, די אכטע טאג. ביי די מיידלעך געבט מען עס שבת קודש. שטייט אין ספרים אז מרומז די ואלה שמות בני ישראל, מען געבט די נעמען פון אידישע קינדער איז ישראל הבנים, ווען ס'קומט צו די יונגלעך, ישראל הבאים, די איד, די ראשי תיבות און די סופי תיבות פון ישראל הבאים, איד. פון ישראל, ל' פון ישראל, ה' פון הבאים, מ' פון הבאים, די ראש תיבות און סוף התיבות איז מילה, געבט מען דערנעבן ביי מילה. ס יעקב, יעקב איז מרמז פאר נשים. יא, יעקב זאגט דאס ווייס יעקב איז אלץ פון נשים. ס יעקב איש איז סוף התיבות שבת, געבט מען אויף שבת. א רמז אז די אידישע נעמען געבט מען, ביי די יונגלעך געבט מען ביי די מילה, די מיידלעך געבט מען ביי שבת, אנד ענאדער האוו א וואנדערפול איווענינג ענד טענק יו פאר ליסטענינג.